Gael gwybod symor heddiw hew. Um, bydd y goliath y dwy gol i ddim yn erbyn um, Hafod West. Sylwada chdi yma gem? O, dyn ni wedi ildio gol, dyna peth pwysig. Dyn ni ildio gormod o goliau bwy'n diwetha, ac fel dwi'n dweud, efo'r chwaraewyr sy'n gynnu, dyn ni'n mynd i creu cyfleoedd, so I'm just hapus, neis i gael uh, y wyn cynta yn, yn wedi uh, efo'r gemau yn dod i fyny nesaf. Ie, oedd oedd hi'n gêm um, agos o'r nodwyd oedd, reit tan y diwrnod oedd? Oedd e ddim byd lot ynddo fo. Um, oedd mynd i wneud cangymeriad gan rwy'n neu rhywbeth special. Ond dwi'n meddwl ni cadw'r bel dim bach well na nhw ac wedi pwysio bob tro bron iawn. Ond fel ti'n dweud, ni ddim yn edrych fel ni'n mynd i ildio gol. Mae Cwbs yn gwneud un o'r saves dda ond na, dros y hwyl, oedd ni'n heiddi ennill, dwi'n meddwl. Ia, um, gair bach am Jacob. Mae'n neud y ddau wneud ydi. Ond nid, ti'n mae wedi cael 5 blwyddyn yn, yn Lerpwl, ti'n mynd cael 5 blwyddyn yn Wrexham, uh, yn, yn Lerpwl os ti'n uh, ddim yn golgeidwad iawn. So, mae Arian wneud um, save dda pan oedd nhw uh, wedi cael dipyn bach mwy, mwy o pwysau na ni. Ac um, y stori yma siŵr mwyaf o'r diwrnod oedd uh, Danny Gosius yn sgorio da. Ie, t'mod, ma' ma' 'di ca'l y cancer 'ma, t'mod, gen i ddeud y gair, 'c'os ma' 'di ma' 'di gwella arno fo, a rŵan ma' 'di dod catre hefyd i sgorio'i gôl, t'mod, fysa'n neis i Danny i i i neud o i bala iddo fo o, ond i dod catre i neud o, ma' hwnna 'di bod bach yn sbesial, so da iawn fo de. Yndi, a na' ti'n meddwl bod y ffaith bod o 'di ga'l yr yy y ddau free kick yn agos i gilydd oedd wedi helpu. Do, dwi'n meddwl ar ei lini dy ddau gweld y, y, y handball yn y lot. Ti'n meddwl, ni rhoi clod iddo o hefyd. Um, Cos mae rhai, rhai ar uh, officials ddim yn gweld pethau fel yna ac maen nhw ddim, ddim yn rhoi o. A ti'n meddwl, mae mod i roi o a rhaid gwneud bob peth yn iawn a wedyn dan i disgorio. So, na, rhaid ni roi dipyn bach y clod iddyn nhw ac rai o gol wedyn cael gweithio'n galod yn ofnadwy do? Do, yn ei di edrych di blino'n diwedd, ond uh, ti'n meddwl i fi, gwion bach yn dod ar helpu Bill yn ôl i mewn, wait a pass, ffantastig, a wedyn Cai, oedd y finish yn, yn, yn briliant, ti'n meddwl, mae Cai yn methu sgorio, gwybod mae ma, ma ddiol wneud wnaud wedi gweithio ar ei ffitrwydd, ond ie, uh, yeah, mae wedi wneud yn dda heddiw, a wedi rhoi platform dda iddyn ni chwarae, da iawn fo. A wrth sôn am Gwion, jyst gair bach am y, am y batch ifanc yma sy'n dod trwad. Mae gen ti ddipyn o ffydd yn o, o beth dwi wedi gweld. Do, mae, ti'n bod, mae'n ei ddau yn barod i bod efo'r tîm cyntaf rwan, yn 16 oed yn barod. Uh, a wedyn mae'n un o ddau eraill ddim yn bell o'n i, so mae'n rhaid bod ar y fain ceddiw. A fel ti'n dweud, ti'n bod, jyst i roi y cyfle ar ei dyn bach iddyn nhw. A fel ti'n dweud, mae wedi mynd ar heddiw a wedi, uh, wedi plesio. A wedyn, wrth gwrs, gael y cefnogwyr yn ôl hiddiw, um, a o'na tof reit da yna. Um, tro gyntaf i chdi fel rheolwr Gynarfon fod o flaen y cofiami de? Ie, oedd, e, t'mod, dwi yn y stand ar y funud, so ma' hwnne'n yy, dipyn bach yn wahanol, Ie, ond yy, ocê. ie, neis, neis i gweld nhw, neis i clywed nhw, t'mod, ma' ma' rhoi dipyn bach mwy ar lift, t'mod, bydd un o'r ddau o bechgyn heb 'di cael hwn o blaen, a, a, a ma' nhw'n hau o. Fel ti'n deud, t'mod, o- o'n i ddim yn gwneud digon da blwyddyn, blwyddyn diwetha cartre. A ma' ni colli gemau a pethau fel yna, ac yy, t'mod, efo'r cofiami tu ôl ti, ma' jyst yn rhoi 10% mwy i chi, a fel ti'n deud, mae'r chwarae wedi yy, respondio dda iddyn nhw, a t'mod yn clywed yn canu beth fel yna, ma' t'mod dyna be' mae'r gynnoedd amdan ynde? A'r tin lôn Volvo Garage man of the match heddiw o Steve Evans, ti'n cytuno? Ond o tad, a dwi'n meddwl i Steve Gareth gweithio stretha fi'n cytuno efo hwnna, ond um, na heddiw oedd yn neud o, dwi'n meddwl i Dion neud y dda heddiw hefyd, um, y ddau, ddau boi yn y cefn. Um, ond ie, yeah, os ti'n mynd i roi o unrhyw un yn o'r reiri, ond i fi y ddau cefnwr oedd y, oedd y gorau. Na, a dyn, uh, yn ola de, So, gem gyntaf y tymor, um, diwrnod gyntaf o'r tymor, um, camera sgor, uh, camera sgorio yma, mae bot o'n eich cael sgorio yma, dydy? Yndi, ta, ti'n modd, mae wedi dod yn am rheswm, ti'n modd, ni di'r clwb mwyaf yn y gyfnaith, mwyn eisiau gweld cefnogwyr yma yn neud sŵn. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dim ond y bari sy'n falle wedi gwneud dipyn bach o sŵn, ond dwi'n neb, dwi'n sy'n un clwb fel ni. A ti'n modd, dyna pam o'n wedi dod yma, a gobeithio mwyn wedi mwynhau y gêm, de. Na fo, gret. Diolch di, o da iawn. Diolch yn fawr chi gyd. Diolch.